Jkolli ftit. L-aħħar parti tan-novella ta' Trevor Zahra Ħbub tad-Deheb. F'nifs wieħed għedtilha bil-ġrajja kollha. U rajtha l-bċejjeċ tal-fuħħar, il-flokk, il-flus, u saħansitra l-biċċa tejp li kienet għadha mwaħħla ma' feles mill-karus. Kitty baqgħet b'għajnejha mberrqin b'ħarsitha msammra fuq dak il-gozz ħbub. Ħa, għedtilha, nofshom għalik u nofshom għalija. U bla ma kont naf x'jien nagħmel, qbadt ponn minnhom u tajthomlha. Kitty ġabrithom ġod-dublett u wiċċha sar vampa nar. Tgħid lil ħadd, Għedtilha, meta rajtha se ddur biex titlaq, Lanqas lil Mario! Kont għamilt xi jumejn moħħi mħawwad. Lil nannu Mikiel kont staqsejtu ċar u tond jekk kienx xeħitli xi flus fil-karus. Imma n-nannu għemiżni u tbissimli u baqa' ħiereġ 'il barra. Il-flus xħitthom mill-ġdid fil-basket il-qadim u wara ftit ġimgħat insejt kollox. U hekk għaddew ħmistax-il sena sħaħ. It-tfal tat-triq kibru, il-familja ta' Mario telqet lejn l-Awstralja, id-dar ta' Dolor inbiegħet u t-twieqi u l-gallarija saru tal-aluminju. L-għajn tal-pjazzetta għosfrot u minflokha tqiegħdu erba' bankijiet li fuqhom ipoġġu xjuħ ġodda jixbħu lil Dolor. Ħuti ta' qabli żżewġu u jien kont għadni kemm qbadt naħdem. Lejla waħda, malli wasalt lura d-dar mix-xogħol, nisma' ilħna mhux tas-soltu ġejjin mis-salott. Bilqiegħda fuq is-sufan insib lil ommi u lil oħti Helen flimkien ma' tfajla oħra qsajra ftit imbaċċa. Ara min ġie jarana! laqgħetni ommi. It-tfajla qamet bilwieqfa bi tbissima kbira fuq wiċċha. Minn ġo basket tal-plastik li kellha ħdejn riġlejha ħarġet kaxxa ċkejkna tal-kartun u newlitieli. Il-kurżità ta' dari ħakmitni bil-qawwa kollha. Poġġejt il-kaxxa fuq it-tavolina u ftaħtha. Kitty! għajjatt malli għollejt l-għatu. Il-kaxxa kienet mimlija munita, muniti tas-sitt ħabbiet, kollha ġodda u jleqqu. Naħseb li minn hawn 'il quddiem m'għandix għalfejn nintilef f'dettalji żejda, Jien u Kitty bdejna noħorġu flimkien. Bdejna ninħabbu u fi żmien sentejn tgħarrasna u żżewwiġna. Kitty b'ħafna fsid fi kliemha kienet tħobb tgħidli kemm kienet baqgħet tgħożż dawk il-ftit ħbub li kont tajtha u kemm kienet bkiet meta qabel telqu lejn il-vapur jien kont mort insellmilhom u kont għanfittilha xagħarha. Il-flus ħadithom magħha u kultant kienet tnaddafhom u tillustrhom biex jibqgħu ġodda. Baqgħet dejjem toħlom li xi darba għad tiġi lura u min jaf. Il-ħbub ta' Kitty u tiegħi ġbarnihom flimkien u poġġejniehom puliti ħdejn xulxin taħt ħġieġa fuq wiċċ it-tavolina tas-salott. Ukoll meta l-mistednin kienu jistaqsuna dwarhom, it-tfal tagħna kienu jqarrsu wiċċhom u joqogħdu joqogħdu jgħoddu fuq subgħajhom kemm-il darba semgħu din l-istorja li, skont huma, kienet tinbidel u tiżżewwaq ma' kull rakkont. Tmien snin ilu, Marti u Dolor iltaqgħu U naħseb li bejniethom ġa sabu tarf il-misteru tal-karus. U jien illum ninsab hawn fis-salott nikteb il-ġrajja kollha fuq it-tavolina tal-ħġieġ. Waħdi ġo salott battal maġenb pjanu sieket. Minn taħt il-ħġieġ, il-ħbub tad-deheb iħarsu lejja u jitbissmu waqt li jtennuli dawk l-aħħar kelmiet li kienet qaltli Dolor. U jien niċċassa lejhom ċass, u jien inħares lejhom ċass u nittama. U hemm tintemm l-istorja tagħna ħbub tad-deheb ta' Trevor Zarr.